chi bei vek u le ka chanel ah ka lo lawm leh vek a che u tun tum chu suzi tui em em a kan dan kha ka rawn en tir leh dawn ni a hmasa ber ah chuan thir bel kan chhuang a. Tel no chan ve kan lo tel ang. Tel aiah hian giu te pawh kha a hman thei a ni. Chuan elaichi te lawng par te in neih chuan in tel ang a, ih ka ngei na lem lo a kei chuan elaichi leh lawng par tih vel kha ka telh lo a ni. Chuan Suji no khat kan thlak a. Hei hi kan sul zet thlak hi minute li vel kan chawk ang ti hian chuan thuk hi a lei hawl velah ka dah aw a sang berah ka dah lo a lei hawl velah ka dah a. Ten minute li vel kan lo chawk tawh a, chini kan thlak leh dawn a ni. Chini hi no khat ka thlak leh a, tian tha deuh in kan chaw pawlh ang. Khami kha no hi ka hman ang kher loh pawh kha in neih rem chan ang ang kha no kha in hmang a, khami in no hman tur chan ve kha tel in tel ang a. Chuan khami te lin telhna no khat kha Suzy in thlak leh anga, chuan Suzy in thlakna no khat kha Chini in thlak leh bawk dawn nih chu. Tihian kan chawk rual anga Chini kan thlak leh Suzy kan thlak kha. Kan chaw rual hnuah chuan tui kan lo lei ang. Khami kan no hman pangai bawk tui hi, khami no kan hman pangai bawk kha kan hmang leh anga tui leh nan khan. No li vel kha ka lei a ni. Tui kha maw? Tun ṭuma ka Suzi rawn siam dan hi Mizo in Suzi kan siam dan pangai lo ang deuh hlek kha nia. A hmin ṭha a chuanin siam a awlsam bawk a, umm pai te a nuam a, a tui em em a ni. Tihian food colour kan telh dawn a. Kan duh ang tawk a sen tur kha kan telh mai anga food colour hi chu a sen ka tel a kei chuanin ahh a sen kher lo hi in duh chuan in neih rem chan ang ang kha a hring emaw a eng eng pawh kha in telh thei vek a chuan food colour nei rem chang lo tan kha chuanin telh lo pawh kha na tui em em a tih theih vek tho a ni hemi food colour kan telh na chhan hi chu a hmel ti mawi tu tur kha a ni mai a. Khami kha food colour te kha kan lo nei remchang lo a nih pawn telh loh pawh khan a tih theih vek tho a ni. Ti hian kan chawk rual anga uluk deuhin ih kan chhuang so bawrh bawrh dawn a ni hei hi. chuan a khat tawkin ti hian kan chawk leh thin anga a mawngah hian a be lohna turin nakinah a kan duh ang tawk a rawn khal hunah khan kan suan mai dawn nia hei video hi camera hi dah dan tur hi a vang thei lutuk a min laksak tu te an awm thin loh avang hian a remchan dan ang tur ber hian kan dah thin a. hi ka la thiam tawk lo va engtin nge aw ka tiang en te pawh kha duh thusam khan a nuam lo mai thei a kha kha min lo hre thiam bula ka inzir chho ve zel a tih dan tur te kha nakinah chuanin dik thlap te khan kan la rawn tih ve theih te kha ka beisei a ni. Chuan hei ka sawi tawh angin ka awmna hi kawngpui bul mai a ni a, motor te a tlan beng chheng reng a, ih enge sound ri ṭet ṭet ang chi te ih ri ṭet ṭet ang chi te kha a awm mai thei a, kha kha umm min lo hrethiam hram hram ula motor te khi a tlan beng chheng atian thawm eng eng a mani hi a awm reng a. Ngaihthlak ka nuam lo deuh nih pawn min lo hrethiam hram hram turin kan ngen leh bawk che u ni. Chuan ka channel te min lo subscribe a, ka video te min lo en sak thin tu zawng zawng chungah khan thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, chuan min la subscribe ve lo ten khawngaih takin min lo subscribe leh theuh turin kan sawm bawk che u a, theih chuan video te kha min lo like sak theuh bawk dawn nia. Ka video hmasa lamah te comment lamah chu mi kha mi chu siam la in lo tih ang chi te kha ka hre reng a hei kan sawi tawh ang in lockdown lai te a nia kan hriat theuh ang in duh duh hunah a chhuah theih lo va leh siam tura min tih ang chi te kha umm lei tur te kha ka hmu rem chang mai lo va ka rilru chuan ka hre reng a rawn siam kha ka chak em em a nakinah remchang hmasa berah. Khatiang i siam tura min duh ang chi zawng zawng te kha rawn siam vek ka tum dawn nia. Chuan comment lamah hianin enge fuihna thu tha tak tak te min lo thawn thin a, in lo sawi thin a, ka lawm em em a, enge hetiang in comment te ka chhiar hianin ka hlim em em thin a ni tih kha min lo hriat sak theuh bawk ula, khatiang in duh khawp lohna lai te, video tha in tih tawk lohna lai ang chi zawng zawng te kha, In thla hrawng hauh lo in in lo sawi zel dawn nia. Tihian hei kan Suzy chhuan pawh kan duh ang tawk in a lo khal tawh a, thuk kha ka off tawh a. Tihian ka off hnu hian in thuk kan off hnu hian in almond cut sa kha ka thlak dawn a, thil dang vak thlak tur kha ka lo kawl rem chang lo va, grape ro te, Casina te Badam te kha in neih chuan in thlak anga khatiang kha a thlak theih vek a, engmah thlak tur nei lo tan pawh khan tian engmah thlak loh pawh hianin a tui em em tho a, ih a tih theih vek tho a ni. Kha kha chu keimahnina kan kawl rem chân ang ang kha kan hmang mai dawn nia, keipawh tun tumah chuan almond chiah hi umm khatiang ang chi thlak tur nut lampang chi thlak tur kha chu ka lo neih avang khanin almond chauh hi ka thlak a ni. nakinah i plate ah te ka suah chhuah hunah choco chips vel kha ka kawl remchan em avangin ka ka dah leh mai mai anga chung velah khanin a bak chu engmah kha dah tur han telh tur kha ka nei hran bik lo a ni tian belah ka suak chhuak anga ih dekchi ah emaw plate ah emaw inneih remchan ang ang ah khan in suak chhuak anga tihian ih-- In dah vawt dawn a ni. Fridge ah kan dah vawt ang a, chuan nakin ah a vawh hnu ah khan a tawp lam ah hian in ka rawn la chhuak ang a, ka rawn en tir leh dawn che u ni. Tian a vawt duh lo tan chuan in a sa pawh hian in a ei thei a, a sat lai pawh hian a tui lutuk tho a, ih a sat lai a ei tur nakin ah thleng te ah ka rawn suak chhuak ang a, ka rawn dah leh bawk ang a, hemi ka dah vawt tur ka. Suah zawh ah hianin a sa leh a lum, a sa emaw a vote emaw pawh khan a ei theih ve ve a, tunlai chu khuate a lum em em a, chhunah te pawh tian fridge a dah vuah a, han ei hian a vote a, han ei te hian a tui ka tia, chuan a sat lai a ei pawh hian a tui ka ti thauh a, a tui ka ti ve ve nih chu nangni pawn ih a theih chuan in lo siam ve theuh ang a, tuiin lo tih ve ve kha. ka beisei. Tian almond kha ka thlak leh a, a dip deuh hlek a, tuna ka thlak pawh chu hei hi thleng te ah khan in i bel a ka dah vang kha ka rawn dah leh dawn a ni, ka rawn suak chhuak leh dawn a. Hemi hrim hrim hi tun tuma ka sul chu rawn siam dan hrim hrim hi siam a harsa lo va awlsam lutuk a umm chutiang in ball hlo pawh kha a hau tak hran lem lo va tel a nia suh zi a nia chini a nia tui a ni leh mai a food colour kha chu kan neih leh kan telh ang a. Kan neih lo leh kan telh lo anga kha kha chu kha kha a ni leh deuh mai a, umm miti nina kan siam theih tur niin ka hria a, awlsam em em a, ih in lo hlawk pui theuh kha ka beisei a ni. Ti hian a chungah khuan plate a ka suah chhuah khuah chungah khuan almond dip kha ka phulh a, chuan choco chips kha ka lo kawl remchang em a, thlak tur dang ka neih vak loh takah chuan ka tia ka thlak a, sugar sprinkle nen. Hetiang hi chu thlak kher pawh ngai lova ka phur deuh thut a chungah huan ka in dah vel mai mai nih khaw. Hei hetiang hi a ni a hmel lan dan chu a mawi a colour han pek hianin a tui hmel a ei a chakawm a hmel mawi hmel mawi hi ihh. A it awm duh a, hmel hmel lan dan a zir hian ei a chak awmin a chak awm lo. Thihna kha avanga a hmel lan dan hi a pawimawh ve em em a ni. Tian hei bela ka dah zawk hi fridge ah ka dah vawt dawn a, thlengah ka dah hi chu ka ei nghal ang ti hian a sat lai hian ka sawi tawh angin a sat lai pawh hian a tui em em a chuan a vawh hnuah pawh khan a tui em em tho a, kha kha nangmahni khan in dah sa duh a nih, a sa a in ei duh a nih chuan in ei thei a. In dah a vawt duh nih chuan in dah a vawt thei bawk a ni. Tikhuan khu fridge a ka dah a vawh hnuah khanin ka lo la chhuak dawn a. Plate ah ka tikhuan ka dah chhuak a tling te ah khanin kan lo la chhuak ta a, kan lo let leh ang. A chungah khuan khu chocolate chips vel kha ka dah ta. Khumi kha chu dah kher pawh kha ngai chuang lo a, nachina ka sawi tawh ang khan kan dah ve vel mai mai a ni tiang kan zai a. Cake te pawh ang deuh reuh a hei. A tui hmel in tih em? Kan ei chhin a nge aw. Um, a vawt rei a, a tui khawp mai. In lo siam ve theuh dawn nia.